Hemmäňize salam dostlar, men ýönekeý student, siziň öňüňize gyzyklyja täzelikler bilen geldik, Onda näme, wagt gidirmän başlalyň. Karantin sebäpli esli wagt bäri ýapyk duran Opera teatryny baglar üçin açdylar. Barselonada dünýädäki ilkinji baglar üçin operasy gurnaldy. Opera iki müňden gowrak bag gatnaşdy. Olaryň öňünde Jakomo Puççiniň Horizantema atly oýny gurnaldy.

Elbetde, opera göni efirde adam diňleýjilerine hem ýetirildi. Şwesiýaly sürüji Aleksandr Wolson deňiziň düýbünden bir fotoapparat tapdy we şol fotoapparadyň içindäki suratdaky gyza aşyk boldy. Fotoapparadyň içinde iki müň onunjy ýylda Riga şäherinde düşülen suratlar bardy. Ol suratlaryň arasynda sary saçly bir gyz bardy. Aleksandr ol suratdaky gyzy tapmak üçin Innis Greýs atly Facebook ulanyjysyna ýüz tutupdyr. Facebookdaky paýlaşylan posty bäş müňden gowrak adam paýlaşypdyr. Onda-da gyzlardan sorasaň indi romantik ýok diýýäler. Ene bar ekenem. Eger-de sizem özüňize şu derejede romantik oglan gözleýän bolsaňyz, bir fotoaparada öz suratlaryňyzy düşürip, deňize oklap bilersiňiz. Eger-de nesibäňizde bar bolsa, ol sizi on ýyldan soň tapar. Ýöne siz suratlaryň arasyna öz nomeriňiz hem-de adresiňiz ýazylgy suraty hem goýmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Dostlar size ýa-da dostlaryňyza oýun etseler, elbetde gülkünç bolýandyr, ýöne tebigat siz bilen oýun etse, hasam gülkünç bolýar. Meselem, şu käşiri ýetişdiren adamyň duýgularyny özüňiz çaklaň. Göz öňüne getirip görüň, ballagy hemmesinden uly käşir, ýöne sowursaň, netije şeýleräk. Ýa bolmasa göz öňüne getirip görüň, öýde siz hezil edip apelsin ýeýin diýip, apelsini alyp ikä kesersiňiz we netije şeýleräk. Eger-de size nesibäňiz Bol indi, köp iýme, semreýäň diýende şeýleräk bolýar. Ýeri bolýar, Bu suratda ýene çörek ýapana sögüp bolýar. A bu suratdaky ýaly bolsa kime sögjek? Towga sögjekmi ýa horaza sögjekmi? Ine, ýene size tebigat köp iýme diýende. Eger-de siziň hem başyňyza şeýleräk ýagdaý gelen bolsa, Kommentariýada belläp geçme ýadyňyzdan çykarmaň. Kommentariýa goýýandyr bar munçadan aşagyna. Hiç zat goýanoklar o göz öňüne getir. Kommentariýada belläp geçiň diýip geçen serýa näçe gezek aýtdym bir kişi tapar aýtdym. Onda da. Iki wideo da можно na ruskom diýip pire ýazýar. Pire?
Lere ýazýar. Mekan, şo ýerini wideoda goýmasaň gaty görme, senden başga hiç kim dizlaýk goýmandyr, ýeke özüň goýupsyň birinji wypuska, seň bilen aýratyn gürleşmeli, montažy gowy etmeseň. Polşanyň Lýubina şäherinde ýaşaýan awto ýaryş söýüjileri trekden uzakda nädip ýaryşa tomaşa etmeliligiň netijesini tapypdyrlar. Kesel zerarly ýaryşy tomaşa etmek isleýänleriň diňe ýigrimi bäş göterimini tribuna goýberip bilýärdiler. Emma muňa garamazdan fanatlaryň köpüsi ýaryşa tomaşa etmegi başarypdyr. Eger-de araňyzda nahar iýip oturanlaryňyz bar bolsa, wideoň bu bölegini geçirmegi size maslahat berýän. Gosmosyňyz ýaly diýeýinmi? Näme çekdin? Sen näme çekdin? Sen kamerayı düşüren ok diýip edip oturmalymy? Angliýanyň Lidsa şäherinde birnäçe işdeşler naharlanmak isläpdirler we Nandas atly restorandan özlerine nahar sargapdyrlar. Ýöne hemme naharlanmak isleýänleriň işdäsini bir zat kesipdir. Işdeşleriniň biriniň gowrulan kartoşkalarynyň arasyndan gowrulan kebelek çykypdyr. Elbetde bular restoranyň administratoryna jaň edip arz edipdirler. Ýöne administrator öz müşderilerinden bolan ýalňyşlyk sebäpli däl-de, kebelegi öteräk gowuranlary üçin ötünç sorapdyr. Eýesini gaty göresi gelýän it onuň köwşüni ýanyna alyp ýatýan eken. Elbetde, agzy köwüşli it görseňiz, Hemme kişiň kellesine şol bir pikir gelýär. Ýa-ha o köwşi gemirer, ýa-da äkidip bir ýerlerik taşlap geler. Ýöne, bu gezek hemme zat başgaça bolupdyr. Ol it öz dostuny şeýle göresi gelýän eken we eýesiniň ýoklugyny bildirmezlik üçin, onuň köwşüni ýanyna alyp ýatýan eken. Amerikanyň Luiziana ştatynyň Bossi-Siti şäherinde ýerleşýän sport harytlary satýan dükanyna bir adam gelipdir. Ol adam dükanyň içindäki akwariuma giripdir. Akwariumyň içinde ýüzüp, soňra bolsa akwariumdan çykyp, öl eşikleri bilen dükandan gaçyp gidipdir. Dükanyň işgärleri polisiýa arz edipdirler. Günäkär ýigrimi alty ýaşly Kewin Waýz bolup çykypdyr. Kewiniň özüniň aýtmagyna görä, ol TikTok-da köp laýk almak isläpdir. Netijede iş kazyýete çekilipdir. Bu wideo üýtgeşik aýdara zat ýok.

Häý kim gyzyklandyrýan bolsa. Şeýlelik bilen dostlar bu günki täzeliklerimiz şulardan ybarat. Wideony soňuna çenli göreniňiz üçin size köp köp. Sag boluň. Biz siziň bilen hoşlaşýas. Indiki wideolarda görüşýänçä hoş sag boluň. Azjyk komentariýalar okaýyna.
Jübimezdir döwdüň aý atdy. Rejep maňa kommentariýa ýazmandyr seret. Diý satjaga indi. Hemme hemme pikirimdäki ýalňyşlaryňy aýdyp çykyp wideolaryň dolanyşyny etýän. Mek mekan ýaly dizlaýk goýmasaň boldy. Ýok menden diňe laýk hem-de plusy. Beret birinji wideora dizlaýk goýupdyr ikinji wideoda krasawçik brat udaçi dalneýşih uspeh uspehow tebe diýipdir. Gowy çykypdyr agam maladis. Gurban baýramlary gutly bolsun diýipdir Murçik saňa salam.

Anýa Ahmetowa laýk goýupdyr. Aga gowymy men Babajan. E men diňe garyndaşlarym görýär, diňe tanyşlarym görýär, başga adam görenok. Daşda diýipdir. Ene seret. Jigim ýatypdyr, öz jigim. Men ýanynda däldigini bilýä-de, Erwe daýy senem galyk gitdiň-ow diýýä. Ýazma o beýdip, hemme kişi görýär-ow muny. Seň bilen öýe baramsoň arkaýyn gürleşýär.